Trydar mewn trawiadau, Llion Jones, cyhoeddiadau i Barddas. Cyffes.
Dwi'n byw a bod yn y bôn, i raffu tweets drwy'r iPhone. A hynny ar gynghanedd, rhoi hen ddweud ar newydd wedd.
Ddihareb. Rwy'n twitro'r un hen stori, Gŵyl y Banc a gwlyb yw hi.
Cysur Awst. Ofer yng Ngwynedd heddiw, cynnig cig o farbeciw. Yn syrffed haf eithafol, Cysur Awst yw Casur Ôl.
Ar raglen Roy Noble. My humdrum tweets have somehow gone global with Noble now.
Parlwr bach, Eigra Lewis Roberts, Gwas Gomer.
Brecwast. O Dduw mawr, mae'n sobor meddwl. Na fyddwn i mewn bod o gwbl. Oni bai hedyn mentrus ar ei siwrna daron lwcus. Rhoi di mi ar ddydd fy ngeni, wely llwyd mewn cryd o lechi. Niwl yn gewyn am fy llwynau. A llwch yn bowdwr yn fy ffroenau. Bwriais wreiddyn bach i garreg. Yn ddi-hid, wrth fynd ar redeg. I ble bynnag yr awn wedyn, rhaid oedd mynd ar graig i Nghanlyn.
O Anon i Geltia, Aneurin Caradog, Cyhoeddiadau Barddas.
Traethau dy freichiau di. Dw i wedi rapio ar y to yn downtown LA ar seiliau'n siglo, a llenwais drwser ar olwyn fawr Santa Monica. Yn Llydaw lawer gwaith, boddwyd fy nghlustiau gan y bombard, a gwelais famiaith yn boddi hefyd. Meddwais ar y môl yn DC, a phasio'r Tŷ Gwyn bob bore. es o gwmpas Luxembourg deir gwaith ar droad mewn chwarter awr, a chlywed Brel yn Amsterdam a Baudelaire yn fy mhen. Hiraethais ym mhobman am dy goflaid di. Nôl yng Nghymru fach.
Blasu! Manon Steffan Ros, Y Lolfa.
Dyma chi, medda Pegi, wrth gario nghinioi ar hambwrdd mawr, mymryn o dwrci chi. Stribedi hir o gig mewn crwst euraidd, rhyw saws coch gweidlyd. Beth ydy hwn? Fel y dywedais i, twrci, mi ges i'r ysait o gylchgrawn. Bwyd tramor afiach. Codais darn o gig i'm ceg a brathu drwy'r crwst. Roedd ei flas yn estron ac yn hyfryd. Ac roeddwn i'n ei chysau hi am gyflwyno blasau newydd i mi. Dim ond y cyfarwydd fyddai'n gysurlon.
Cig a gwaed, Dewi Prysor, Y Lolfa.
Trodd y radio mlaen yn artyciall. Twalltodd jochiad dda o Jack Daniels a hanner gram o speed ar ben y coffi. Meddyliodd eto fyth be oedd o angen ei wneud heddiw cyn gadael y ddinas. Byddai'n rhaid iddo drio mynd i weld Minns rywsut. Allai o ddim gadael heb wneud hynny. Byddai'n well ganddo gerdded i mewn i orsaf heddlu. O leiaf mi gai ymweliadau yn y carchar i allu cadw mewn cysylltiad. Cleciodd y coffi a thaflu'r mwg i'r drych ar y wal. A chwalu'r dyn oedd ynddo yn llafna arian hyd y llawr.
Ras olaf Harri Selwyn, Tony Bianchi, Gwas Gomer. Pan ddihyna Harri Selwyn gyda'r wawr, a theimlo cwrw neithiwr yn pwyso ar ei bledren, a gweld brycheuyn yn ei lygad, a meddwl mai pryfyn yw e. Mae ei wraig, Beti, eisioes wedi marw. Heb rybudd, heb sŵn, rywbryd yn ystod y nos, fe ildiodd ei chorff I'r hyn y bydd ei thystysgrif farwolaeth yn ei alw ym mhen tridia, yn acute myocardial infarction. Nid yw Harry'n gwybod hynny. Nid yw'n sylweddoli bod dim o'i le.
Tychan o flaen Duw. Aled Jones Williams, Gwas Carreg Gwalch.
Rwy fi yn caru alcohol. Hi, ac rwyf o hyd wedi ei dirnad drwy'r benywaidd, yw fy nghariad cyntaf. Y mae'r berthynas rhyngom yn un ddifaol, yn un fewnol dreisgar, yn dwyllodrus ac yn y diwedd, yn farwol. Ar un wedd, babi'n strancio yw'r alcoholig. Mae gwella'n golygu dysgu sut i dyfu eto.
Yr Erlid, Heini Griffith, Y Lolfa.
Roedd Kate wedi bod yn gweithio yn Adran Iftegol yr Amgueddfa Wladol yn Berlin ers y trydydd o Fedi 1935. Ond yn nechrau 1936, dyma gyd-weithiwr iddi, Alfred Herrmann, yn tynnu sylw pennaeth yr adran at ei thras hanner Iddewig. Cafodd Kate ei diswyddo ar y nawfed o Fai 1936. A chafodd nodyn geirda yn dweud, Gan nad yw rhag amodau tarddiad ariaidd wedi eu cyflawni, ni all hi weithio bellach fel swyddog i'r Amgueddfa. Mae'n flin gen i golli cyd-weithwraig galluog. Roedd yn glir bellach na fyddai modd i Kate gael swydd yn yr Almaen, a bu'n rhaid meddwl am wlad y gallai fynd iddi.
Cofnodion, Hunangofiant Meic Stevens, Y Lolfa.
Plentyn y Gymru ddiwydiannol. Saesneg ei hiaith, ond Gymreigaidd ei chymeriad ydw i, a mab y dosbarth gweithiol. Cetho'i fy ngeni a'm cwni yn nhre Fforest, nepell o Bont-y-pridd, yng nghanol yr hen sir forgannwg. Ffowndri!